A hmasa bik ah kan biakmi Pathian thangṭha ko seh Bawipa nih thlo an chuah hna seh Khrih ral a ratnak kong kan ceihṭi hna lai tawite si lai. Khrih ral timi cu khuadak kan hmu kuat hnih kuat khatnak Johan a ngan pahnih a hme palei riat ah Khrih ral timi na hmuh lai. Ka dawtmi ka fale hna caan donghnak cu atu hi a si. Khrih ral kha a ral lio tiah nan theih i atu ah hin Khrih ral tampi an hung chuak cang. Cucaah cun caan donghnak cu atu hi a si cang ti kha kan hngalh. Khrih ral, Khrih ral Bawipa nih a bia thluachuah ko seh. Khrih ral cu Antichrist timi kha a ratnak ding kong kha a chimmi kha si. Caan donghnak ah maw? Caan donghnak ah. Caan donghnak timi cu kan Bawipa Jesuh Khrih ratnak he aa pehtlai mi si. Zeitindah cucu Khrih ral cu atu ah hin kan hmaika ah a chuah cang lai caah khamtu te a ngei ee ti. Hlan ah khan cun khamtu te nei ee. Cu khamtu te cu nei hlah selaw a rak ra diam cang hnga. A thli te lawng rian a ṭuan tiah kuat hnihnak Thessalonika a ngan pahnih a hme paruk pasarih ah a kan chimh. Asinain atu hi a hung chuah rih lo cu a khamtu pakhat a um i cu cu zeidah a si kha nan hngalh. A caan a cut tikah miṭhalo pa cu a hung chuak lai. A caan a cut tikah a hung chuak lai tiah mithiang Paul nih caan a kan kuatmi hi atu cu caan par ah atu hi a caan si cang. Caan par ah atu cu a caan si cang. Khamtu te nih khan a rak kham caah khan a thli ten rian rak ṭuan lengmang i atu cu lang ngan in ṭuan cang lai. Miṭhalo pa ṭhawnnak cu a thli in rian a ṭuan lengmang cang sihmanhsehlaw a khamtu kha ṭhial a si tikah a khamtu kha ṭhial a si hlan cun a chuak kho rih lai lo, a chuak kho rih lo. Khamtu te a um caah khan a chuak kho rih lo. Atu cu mah a khamtu mithiang Paul nih a rak kuat lio a khamtu a timi kha atu cu cu a khamtu cu ṭhial a si cang. Cu a khamtu cu ṭhial a si cang. Caan par a si cang. Kuatkhat na Timote a ngan pali a hme pakhat chung, kuathnih na Timote a ngan pali a hme pathum pali chung te hna kan zoh e, Mathai a ngan pahra, a pakul le pali a hme pahra lei thum chung kan zoh cun, ni donghnak ding ca i a ra dingmi ah cun zeidah a chim? Zan a si caan par ahcun mi nih zumhnak kha an hlawt lai. Khuaca cawnpiaknak tu kha an zumh cang lai. Thiang Thlarau nih fel tein a chim chung tiah a chim. Cucaah caan par ahcun a thli te rat ti lo in langngan bak in ra lai. A thli te a ratnak a ruang cu khamtu a nei. Cu khamtu cu zei da si ti cun thiang thlarau le a rian ṭuannak kha a si. Kan Bawipa Jesuh Khrih a thihnak a thawhṭhan i Pentecost ni thlarau thiang rianṭuannak khan nihin tiang hin Thiang Thlarau le a ṭhawnnak rianṭuannak in Khrihfabu cu hruai a si. Cu chung cu Satan le a party Antichrist Khrih ral nih khan rian an ṭuan kho lo hlanghngan in. Zeicah cun Thiang Thlarau le a ṭhawnnak nih khan khan atu cu Thiang Thlarau le a ṭhawnnak kha ṭhial a si cang. Cu ṭhial a si cangnak cu Jesuh Khrih nih nan rak hngalh lai tiah a kan ti. A rat hlan i thil a cang hmasa dingmi. Kan Bawipa Jesuh Khrih a rat hlan ah khan Matthai ngan kul le pali khin a rel si cun kan Bawipa Jesuh Khrih a rat hlan ah ṭhiotu fehnung miṭhalo pa Khrih ral kha a ra hmasa lai. Khrih ral a rat hlan deuh ahcun nau nganfahnak ding ca i timhlamhnak a simi vawlei i zumhnak tluktaknak te hna khat le khat dawtnak zornak te hna khat le khat pengkhat le pengkhat i dohnak te hna a rung chuan lihnin te na mangṭam tangah chuak hmasa lai a timi kha nihin ah hin kan ton dih cang pakhatnak ah zumhnak an tluktak lai a zor lai caan par ahcun pumsa duhnak a karh lai Cu nih cun nau nganfahnak aa thawk ti a langhter lai. Cu nau nganfahnak taktak a fahter taktaktu miṭhalopa Khrih ral rianṭuannak cu mah nih cun a vun zulh lai. Cu Khrih ral nih cun rian a duh tawk i a ṭuan dih hnuah kan Bawipa Jesuh Khrih a ra lai. Cucu Matthai ngan pakul le pali a hme pathum in hleili tiangah nau nganfahnak aa thawk lai. A Matthai ngan kul le li a hme hlei nga in hlei kul le sarih ahcun ṭhio tu fihnung Khrih ral rianṭuannak fak tak cu ngan nau nganfahnak cu a tlung lai. Cuticun nau nganfahnak a dih tikah kan Bawipa Jesuh Khrih cu Matthai ngan pa kul le pali kul le kua sawmthum khat ah a ra lai. Cu nau nganfahnak chungah in luat awk ding caah aa tlakmi hna vawlei harnak a thinhunnak tuar lo ding in a lak dingmi hna lak awk ding ca le kum thong ram pennak tuah awk ding ca Jesuh ra lai. aa dot thliahmah tein a kan chimh. Cucaah nihin ahcun nau nganfahnak kha cu kan lonh cang i nau nganfah aa thawknak kha cu kan lonh cang i Khrih ral taktak a simi ṭhiotu fihnung nganfahter taktak tu cu nganfahter taktak tu cu a khamtu kha ṭhial a si cang i langhngang in atu hi a ra cuahmah ti kha ka chim duhmi puan a si. Zeitindah na ti khawh? Nihin ah u le nau hna, cun ṭhio tu fihnung Khrih ral a khamtu te cu Thiang Thlarau le a thil ti khawhnak ṭhawnnak rak si. Thessalonika kuat hnihnak a ngan pa hnih a me paruk pasarih i khamtu, khamtu a timi cu Thiang Thlarau le a rianṭuannak kha a si. Ṭhawnnak kha. Cu Thiang Thlarau le a rianṭuannak cu atu hi thial a si. Thial a si tikah Cu Khrih ral cu langhman in a ra lai, a ti. Ṭhial a si cang ti a langhtertu cu zom hmanh u, ṭha tein ruat ṭi hmanh u. Johan a ngan palei ruk a hme pariat chungah cun Thiang Thlarau cu sual a kan hngalhtertu a si te. Sual cu sual bantukin kan rak hmuh i fiang tein sual kha kan doh khawhnak hnga ding caah sual kha sual tiah a kan titertu cu Thiang Thlarau ṭhawnnak a si. Pahnihnak ah Rom a ngan pariat a hme hlei thum ah cun nan pumsa duhnak cu thlarau in nan rak thah awk a si ti thlarau kan ngeih i thiang thlarau le a ṭhawnnak in pumsa duhnak kha kan rak thah awk a si kha a kan fiang Galatian an panga me lei sari chungah cun pumsa duhnak le thlarau duhnak cu an i do peng ati aa do pengmi cu thlarau ṭhawnnak in rak thah ding i rak kham ding vawlei ah hin thiang thlarau pennak kha umter ding si cu vialte cu kan tuah khawh ti lo tikah cun zeidah si ti kha hngalh awk a si Nihin ah sual kha sual in kan hmu kho ti lo i sual kha sual lo bantuk in kan ruah dih cang i sual kha Thiang Thlarau ṭhawnnak in kan rak that kho ti lo i aa domi an si zong kha kan thei ti lo i an tlongṭi rua te kan ruah cang i cucu nih a langhternak cu Khamtu Thiang Thlarau rianṭuannak kha ṭhial a si ti langhtertu a si. Vawleicung pumpi ah hin tar chuahmi thil pakhat a ummi cu thil a langh khawh i zumtu vialte nih kan hmuh khawh nakhnga ding cun langhnan ten fiang ten langhter awk ding caah USA rampi hi Pathian nih a tar chuahmi si. Vawlei cung a thiang thlarau riantuannak le Pathian pennak fek tak i a dirkamhtu cu USA rampi khi si. Hi Khrihfabu chan ah hin thlarau chan ah hin Bawipa Pathian ram kha an dirkamh nasa an dan le an dun an constitution vialte khi zoh ahcun Pathian bia he kalṭi mi lawng te si dih vawlei pi Pathian ram i vennak ding ca an rak tuah mi lawng te kha si dih caan par caah cucu kan hnulei hrawng khan an theih ko lai midik kha diknak an pe ti lo i dinnak kha dinnak an hmuh an hmuhter ti lo i din lonak firnak le lih le hrokhrol lawngte a simi kha vawlei fimthiamnak le vawlei thil hmang khan an ṭhuat ciam a bit diknak nih hmunhma ana ala ti lo pathian ram nih hmunhma ala ti lo ma cu an dan le an dun vialte vengtu ding ahcun an ram chung vialte i i i tawlrelnak ding caah a sang bikmi supreme court timi ah khan An mithiamnak a ṭawn le sangsangnak kha an thim hna i mahka ah nih khan an nih khan an dan thiammi hna nih khan Pathian bia ningin ram kha ven i Thiang Thlarau Pennak chung ṭhawngmi chungin an ram kha ven i vawleicung pi hi zumhnak kha ven dingah khan Pathian nih rak khinmi hna sinah tein naite ah khan cun zoh u law khi an Supreme Court Socrates an timi pi nih khin Pathian bia le bia lo diknak le diknak lo dinnak le dinnak lo zeihmanh an rel lo voi dang tawn ahcun hi cu a dik lo e hi cu a ding lo e pathian bia he aa kalh an ti cun hi cu kan duh lo ti an vun kham bak ahcun an phih khawh zungzal atu cu phih zong ni tim ti lo e thlarau in ṭhat lonak kha thah zong an i tim ti lo e a that kho ti lo cun sual kha sual a si ti hrimhrim an thei ti lo anmah kha sual ah khan an i pumpe dih cang e sual dohtu ding zeihmanh um ti lo Vawlei ah hin zeihmanh nih Pathian bia a veng ti lo i zumtu pumpak cikpak tete lawnglawng kha a si cang caah zalong tak in biathlam a ngan paruk a hme pakhatnak i kan Bawipa Jesuh Khrih nih cakhenh a phoihmi khi a sullam a um. Biathlam a ngan panga chung cun Jesuh Khrih in cakhenh a phoih. Mah a phoih khawhnak a ruang cu amah rak khawhnak hnga ding ca lam sialtu phoih ta a hau caah khan a phoihmi a si. A vun phoih cangka te pakhatnak a chuakmi cu zei da si? Mah khi phoih timi khi Antichrist sahrang a rat khawhnak hnga ding cai a lam on piak ti ha aa khat mi si. A vun on cangka tein zeidah a cang? Teitu nih tei awk ding caah bawiluchin aa chinhmi likuk aa putmi nih khan aa thawh a ti bantuk khan daihnak bantuk in rang ral cun daihnak bantuk hi atu caan cun ral zong si lo in zeihmanh thei lo bantuk hin homan i tuaktan khawh lo bantuk hin teitu nih tei awk ah zeiti lam zong i tei li zong in tei hman zong in tei a zei lam paoh i tei awk ding ca khan setan hmun ma peknak hmun setan khuachia riantuannak ṭhat lonak riantuannak ṭhawnternak lam kha aa onnak kha phoih sinak a si. Atu kan phakmi caan cu biathlam ngan paruk a me pakhat ah kan phan. Pahnihnak khi a ra cuahmah lio. Ṭih a nung tuk cang lai. Nau ngan fahnak tatak nau ngan fahtertu Khrih ral rianṭuannak rang sen, rang nak, rang dang an ra thluahmah cang lai. ṭih an nung tuk zeicah ṭhutden a thim co khawh i vawlei pi hi a kut ah a chiah i zaruk sawmruk mi vialte khenh dih a kan timh khawh nakhnga ding ca i a cang dingmi lawngte an si atu caan na ruat bel maw kha thil vialte kha a khamtu taktak cu ṭhial a si cang i Vawlei cung in atu in zoh hmanh Matthai a ngan pakul li pali a hme pathum in hlei li tiang na zoh siah cun nal profet duh chungin an chuak cang lai phung lo nunnak a karh tuk cang lai e dawtnak timi cu hmuh khawh si ti lai lo e mi tampi cu zumhnak an tlu dih cang lai e zumhnak ruangah kan harnak cu mi nih ton thlum a si cang lai e miphun pakhat le pakhat kan i doh chin lamang cang lai e pengkhat le pengkhat ni do chin lamang lai e minung pakhat le pakhat lang kan i rawi chin lamang lai e dawtnak timi cu a um ti lo li a hnin chin lengmang lai mang ṭam a tlung chin lengmang lai rai ṭhalo kha a tam chin lengmang lai Jesuh nih nau nganfah aa thawk a timi kha aa thawk tuk cang e cu nau nganfah lawng men cu si lo en nau nganfah tertu mi ṭhalo pa a khamtu zong cu phoi a si cang e vengtu nei lo in Khrih le a thlarau thiang rianṭuannak chungin a chuakmi zumtu dik zumtu ding zumtu fek kha an zor chin lengmang an um kho ti lo khoi ka hmena Khrihfabu a tinawk, Khrihfabu paoh kha zoh u law biatak timi kha a ṭanhmi an tlawm tuk cang lai e. Pathian bia ning le dingdik felnak kha i tlaih loin pumsa duhnak a zumtu kan si le si lo hmanh thei ti loin kan kal cuahmah cang vawleipi hi. Khoika Khrihfabu hmanh a dik a ding biataknak sa cun biatak lo vawlei he i pehtlaih i compromise tuah ding lawngte kan si dih cang. vawlei he compromise a tuah dingmi lawngte kan si dih cang mah hihi nih a langhtermi cu antichrist khrih ral kha zalong takin lam lam a on cang a kal cuahmah cang tu hin fak chin lamang hmun ma a lak lai rayen hmun ma a lak ralen hmun ma a lak hlen thiamnak hmun ma a lak tluk chiatnak hmun ma a lak e khrihfa vialte tu hin kan tlu di cang kan tlu thluahma cang zumhnak fek te um ti lo Cu nih a langhter dingmi cu sahrang kha lang ngan pin a ra lai i zaruk som ruk paruk kha a kan khenh dih lai kan Bawipa Jesuh Khrih rat tige a mithim mi hna i cang kho lo ding in hlen thiamnak le a phunphun ruru hranghrang rian a ṭuan caan kha a cu cang. Cu caan pare kan um cang caah cun u le nau zeidah ka chim duhmi se ralring tein na um i ralring tein ka um i zumhnak ka fek tein kan i tlaih i kan Bawipa Jesuh Khrih rat a nai tuk cang ti kan hngalh i kan vawlei kha kan kaltak i vawlei he compromise kan tuah lo ding kha Bawipa nih ralrinnak pe a kan duh mi si a thiang thlarau riantuannak ṭhawnnak cu na nunnak chung alter law fek ten um ko Bawipa a rauh hlan ah a ra cang lai Bawipa nih thlua kan chuahpiak ko seh Amen